Meine si Sophia vun de Virwëlztuten an elo gi mär an de Schiffermusée. Kommt mat! Meine si Sophia, wie sidd Dir? Moie Sophia, ech sinn den Tobias, ech schaffen hei am Schiefermusée. A wat gouf hei gemeet? Et gouf fréier ganz vill mat Schifer geschafft, eigentlech mat deem blo-groe Steen. A wien huet hei alles geschafft? Ma d'Schiferaarbechter, d'Leekëppeten och nach genannt. An dat ass eng ganz gutt Fro an ech kann dir déi besser mat enger Foto erklären. Komm mol mat. Ok. Ma hei hu mer déi al Foto. An hei gesäis de all déi Schiferaarbechter, d'Leekëppeten, déi fréier hei geschafft hunn. Do hues de e puer, déi ënne geschafft hunn an déi aner, déi hunn hei uewe geschafft. Gesäis et sinn nëmme Männer dobäi an awer och puer méi Kanner dobäi, Jongen. Hei uewen konnte se mat 12 schaffen an ënnen an de Grouwen ab 16. An hei gesäis de se och mam Hummer a mam Meessel. An ech fannen mir hunn hei e Leekëppert haut hei. Solle mer dee mol kucke goen? Jo, ech komme mat.

Dat ware Leit, déi hei uewe geschafft hunn, mee awer och do ënne geschafft hunn, fir mam Schifer dann entweder erauszebréngen vun ënnen an oder hei uewen dann de Schifer ofgebaut hunn a weider veraarbecht hunn. Heiansdo hu se déi poléiert, heiansdo hunn déi méi grouss Stécker grouss Produiten dorauser gemaach an vun de méi klengen Schifersteng hu se heiansdo dann Leeën gekäppt. Dofir heescht et och Leeëkäppert. A wéi sinn d'Schifersteng ofgebaut ginn? D'Schifersteng sinn alles mat der Hand eigentlech ofgebaut ginn. Déi hate Pickaxe oder Presslufthammeren, heiansdo eng méi grouss Presslufthammer un enger Maschinn gekoppelt, déi dann ënne gemaach goufen. Hei hannert mir gesäis de de grousse Modell, wou si dann bis ganz rof gaange sinn, bis op 168 Meter wierklech. fir de Schifer erauszehuelen, wéi gesot mam Pickaxe oder mat engem Pressluuchthammer. Ganz vill Stëbs an ganz vill Geräischer, also et war ganz haart do ënnen. An wann se da eropbruecht goufen, entweder um Réck, hannert Kilo schwéier Steng, oder mat engem Lift, déi méi déck Steng, déi dann e puer Tonnen haten, an hei uewen goufen déi dann weider verschafft. Mir hunn hei e Leekörpert en plus, solle mer deen eng Kéier kucke goen, wéi dee wierklech de Schiefer hei uewe schneit, spaltet an dann och wierklech käppt. Jo, ech komme mat. Hei gesäis de lo den Nico, eise Leekerpartei, wéi en dann déi déck Steng eigentlech zu Leeën veraarbecht. En mécht déi ganz décker, schneit en hei mam Hummer, mam Péckel, huet en ganz dënn Placken, wéi déi doten do, an dorauser ginn dann Leeë geschnidden. An firwat sou Schiffer benotzt ginn? Maja, sou Placken zum Beispill, sou Leeën, déi sinn fir den Daach benotzt ginn, mee déi Steng, dat sinn och grouss Steng heiansdo dobäi gewiescht. Do konnt een och aner Saachen domadder maachen, Billardsdëscher zum Beispill, aner Saachen, Spullsteng zum Beispill, och aus Schifer, ganz besonnesch hei am Norden, an alen Haiser gesäit een nach Schiferspullsteng, Grabsteng zum Beispill och, déi sinn och heiansdo aus Schifer, oder och nach Maueren aus dem Haus. D'Dallen um Buedem, am Buedzëmmer oder an der Kichen oft ganz gären. An haten se och Schutzkleeder un? Ma kuck mol eng Kéier eisen Nico hei un. Deen ass ongeféier esou ugedoen, wéi si och fréier ugedoen waren, mat engem Hutt. Wann se ënne waren, haten si keng Helmer oder ganz seelen Helmer, fir sech bessi ze schützen, de Kapp, e gudden Hutt. Eppes méi waarmes un, well ënnen ass et och ganz kal, 9 Grad nëmmen an natierlech och keng Schutzmasken, wéi s de gesäis. De ganze Stëbs, deen ass einfach mol direkt duerch d'Nues, duerch de Mond bis an d'Longe gaangen. Hautdesdaags kenne mir déi Schutzmasken, mee deemools hu se déi net benotzt, nee. Ok, merci. An voilà, ech menge mir loossen den Nico villäicht nach e bëssi elo hei schaffen. Hien huet nach e ganze Buggi mat Schifersteng fir ze verschaffen. Ech weisen dir awer nach eppes Flottes. Komm, mol mat. Jo, Fisch kommen. Maja, hei hu mer eng Tafel elo, déi weist mol eng Kéier fir 1956, wéi vill Leekëpper et en deemools verdingt hunn. Si hunn am Mount an der Moyenne 5.635 Frang verdingt. Wow, esou vill! An wat konnte sech et dovunner leeschten? Wéi gesot, fir eng Famill vu 5 Leit, mol eng Kéier ausgerechent, wat si alles gebraucht hunn, wa si 55 Kilo an der Moyenne Brout haten, dat huet dann 385 Frang kascht. Dat selwecht hu mer fir verschidde Produiten hei gemaach, fir d'Fleesch, fir de Café, fir de Botter, Mëllech, Eeër, Zocker an Gromperen. Dat alles zesummen huet 2.962 Frang scho kascht. Wann scho mol méi wéi d'Hallschent nëmmen op puer Iessaachen drop gaange sinn, haten si och nach de Loyer ze bezuelen. Dat heescht, Vakanz war net wierklech eppes wat d'Leekeppen sech konnte leeschten. Ok merci. Merci Tobias, datt der eis dat ganz gutt erkläert hutt. Dann bis eng aner Kéier.